Bu günki temamyz dykyzlyk. Dykyzlyk näme? Şoň üstünde durup geçýäs. Ilkinji nobatda men şu formulany size görkezeýin. Dykyzlyk näme? Dykyzlyk deňdir massa aýlanan göwrüm. Ýagny şeýle görkezsek, deňdir. Massanyň e, ölçeg birligi kilogram bolupdyr. Göwrümiň ölçeg birligi hem litr bolupdyr. Ýa-da desimetr kub bolupdyr. Santimetr kub bolupdyr. Ýagny göwrümi aňladýan ölçeg birlikler. Bu da massany aňladýan ölçeg birlikler. Gram bolupdyr, milligram bolupdyr we başgalar. Nuştaýda göwrüm barada gysgaça durup geçeýin. Ýani göwrüm näme? Şu göwrüm barada şu görýän çyzygyňyz, ine şeýle men dört burç ýaly çyzyk çyzsam. Hatta, hatta şeýle, şeýle, Aýlary şeýle bir dörtmüşlik bar. Şeýle bir dörtmüşlik bar. Onuň taraplary A bolsun bir tarapy, bir tarapam B bolsun. Şu burçlarym 90 gradus bolsun. Şimdi burçlar 90 gradus. Şunda meýdany biz nädip tapýas? A-ny B köpeldip tapýas. A köpeldilen B. Meýdanymyz S bilen bellesek, şeýle S bilen bellesek, onda biziň meýdanymyz A köpeldilen B bolýar. Ýagny bir tarapymyz A uzynlyk, bir tarapymyz B uzynlyk bolsa, şu iki uzynlygy köpeldýär, biziň meýdanymyz bolýar. Ýagny başgaça iki ölçegli diýýäs biz muňa. Indi göwrüm näme bolýar? Göwrüm bolanda V bilen bellenýär. Iňlis dilinde volume diýip git atlandyrylýar. Ine. Gowrum bolanda eýýäm 3 tarap bolmaly. Biziň şeýle bir 4 uçdugymyz bar bolsa, onuň eýýäm şeýle görşüňiz ýaly kubik görüň, göz öňüňize getiriň, ýagny 3 tarap bar. Ine bu bize görünmeýän tarapy, ony hem şeýle çyzaýyn. Ine. Bunda A tarap, B tarap ve şöyle diklikten gidýän tarapyny alýan men. Şöyle diklikten. Muňa da men C tarap diýýän. Görüşüňiz A, B, C. Köpeldýän. A köpeltmek. B köpeltmek. C. Deňdir göwrüm bolýar. V. Göwrümiň adatça ölçeg birligi kub bilen aňladylýar. Desimetr kub, metr kub, santimetr kub, Eger bir ýerde kup gabat gelseňiz şoň edil göwrümi aňladýandygyny siz biläýmeli. Diňe litrde ýok şoň ýaly bir millilitrde ýok. Ol olam soň geçer litrimiziň bir litrimiziň bir desimetr kuba deň diýmek. Ştaýr ýazaýyn bir litrimiz deňdir bir desimetr kub. Onam belläp alaýyn hem fizikada hem himiýada hasaplar hasaplamada köp ulanýar.

üçünji kuby. Biz geçen temalarymyzdan mälim bolşy ýaly, gaty maddada içinde atomlar ýa-da molekulalary bärde men atom diýip görkezdim. Has dykyz ýerleşen. Dykyz. Suwuklyk maddada aralar açygrak ýerleşen. Gaty maddada da aralarynda ýer bar, ýöne boldugyça dykyz ýerleşen. Gaz maddada has seýrek ýerleşen atomlar ýa-da molekulalar, bärde atomlar. Aralar daş. Indi şu taýda Gaty madda, suwuk madda, gaz madda. Eýer siz üç taýda dykyzlygyň tapawudyny bilýäňiz. Gaty maddamyz has dykyz. Dykyz adyndan hem belli bolşy ýaly gaty maddamyz gaty bolýar. Gaty bolşunyň sebäbi dykyzlygyndan. Soňra suwuklyk madda dykyzlygy pesräk, gaz maddanyň dykyzlygy has pesräk.

Ony belläli, bir, iki, üç, dört, bäş, alty, ýedi. Ýedi sany. Atom bar. Gaz maddada da, görşüňiz ýaly, dört. Sany atom bar. Bir, iki, üç, dört sany. Şimdi şu taýda, gelin şu kubigimizin her tarapy bir santimetr olsun. Bir santimetr.

Köpeldýär, onam ýene santimetr köpeldýär. Deň bir, üç sany santimetr köpeltsek, bir, üç sany bir köpeltsek, bir, üç sany santimetr köpeltsek, santimetr kub. Gowrumyz bir santimetr kub boldy. Indi dykyzlyň formulasy nämedi bizde? Dykyzlyň formulasy şeýle. Dykyzlyk deňdir massa paýlanan gowrum. Masla paýlanan dur. Şimdi Şimdi aydaly şu her bir atomumyzyň agramy, bu atomyň agramyna gaty kiçi bolýar. Şuň ýerine atom diýmäňde şu bir kiçiräk gant bölegi bolsun. Doluk ýa islendik zat alma bolsun, siz özüňiz islegiňize görä deňeşdirip bilersiňiz. Garaz şu togalagymyzyň şary hökmündäki togalagymyzyň her biriniň agramy gelin bir milligram bolsun. Onda şu taýda on bir milligram bolar. Dykyzlyk gaty maddaňkyny men şu taýda dykyzlyk bir dek görkezeýin. Gaty maddaňky bir. Şu on bir gram bölýäsem göwrümimiz bir santimetr kub. On bir milligram dälde gram edip aldym bunu. Tapawudy yok. On bir gram edip alay al has hasaplamaga ve tanış ölçewilikden başladım. Şimdi ikinci soğukluk madda 7. D dendir 7 paylanan 1. Üçüncü iki deyip gelen. Üçüncü gaz madda D3. O da dendir 4 sanak var dedik 4 gram.

Ýene-de görüşýänçäk, hoş sag boluň.